To ikoni iluonge ni ng'a wuod omera? Koko wuod Asembo.
Ha? An gi nyinga iluonga ni Figo min Rita Maruomba. Ogina kati iluonga ni Bernardo Doyo Dongo. Eh. An nano ndie kuodo dendo. Eh. Ajawo dendo mana karungu kuma intie. Eh. Koro gi nyaka sani. Eh. Koko nya winja winja dalani. Eh. Na wuoro na winjo ni lich kama sira. Eh. Nyoto chal na makabisop manwa dhirwako. Eh. mane chief ka chief ogolo yien nyaka Suba West e Chotung Tanzania gi Kenya eh. ogina mor ka donjo dalani eh. ma e figo minit amanyo chi winjo eh. koro bedo kinde ah, mokwongo sum eh. in nyeni an ng'eni wan mae mwana chako talent eh. wan wang'iyo ng'ama nigi talent tirwake arwake immediately e tich yeah. nyeni comedian yes. kapita koso kijana ni winye nade yeah, kaka uwuoyo kijana ni ber ha?
kijana ni ber kabisa waserwaki koko waserwaki koko kendo kaka warwaki oh, wan ok wadwar pesa Mm. Sama idwa kiko ko entertainment ok odwa pesa. Ibiro gi gweno manyak sure. Mm. Iwinjo? Awinjo maler ure sema. Kae to kisibiro gweno manyak sure. Awinjo. To inyalo biro gi omena goro goro di. Mm. Chiel. Gi nyanya ma miya. Yes. Iwinja. An kodi ure sema.
Kae to ochako biro ga go su. Oh. Ke dwaro kwadwa pesa. Ok pesa kwadwa. Eh, ago wori go bede donjo.
Eh, ke se biro go.
Registration ma ko entertainment.
Registration yom kaki eh. winjo uh, siyose wache no. Eh. eh bende no.
kinyalo dwa oyiech fuko kinyalo nwang'o oyiech fuko mosenyuol diriyo koro oyiech fuko mosenyuol diriyo donjgo e koko wan mano rich season e koko entertainment ok wadwar pesa koro in iwuon nyochi winjo kwa wacho koko entertainment tbt mm. mano wapimo go sum kapita kama wae eh. in iwuon ang'o madang nyis jopiny ni in bende talent mar komedi nyasaye yeah. nochweyi go mondo jopiny owinji sani iya kanye to ang'o mosetimore e ngimani nyaka ichak michopo kama intie mm, minyalo paro Koko nyaka chak maisa madongo aromo kama. Eh. Aseneno matek e kor pinyni. Eh. Mokwongo kachawo gi Lwanda Kotieno. Eh. Narogo koto wilbaro mia achiel gi piero adek gaboro gi kwe wilbaro tipa ang'wen. Eh. Ne ng'eny ma tipa ne biro to loka loka eh, koko. Eh. Mano ne jaduong' omiya nyaka Lwanda Kotieno adago nyaka sani. Eh. Iluongo ni Elena Umo Dolo. Eh. In koda koko. Eh, awinji. Mar ariyo. Eh.
kotimore marach ogochna simu pok odonjo igocho dhano chung' e god gembe gwasi Eh. wasunge dhawo malich wasunge okwamo gi sechego Eh. wasunge dhawo to gikwamo melo kethore na meli okethore Eh.
mano higa ma 1928 1928 iwinjo Eh. maler gina mano pod nyithindo pok Eh, yeah, mano pok onyuol, eh. wajo madongo Eh.
wasunge dhawo malich Eh. koko kanyo mana kawe wasunge eh. akawo jukumu mara wa jogi jorochere eh. jogi jorochere eh. koro ne kaka naneno ka lil nokadwa nalil abuti nanya lilo joka ema natuo meli gi pondo meli maringe nam mating'o ji dabal mende madongogi moro bo no mende madongogi madongogi iri ichuo meli gi pondo gi pondo konchiel akwang'o gi ngai okwang'o gi ngai kiago kanyo kago cho chula rusinga nyaka uzinza tanzania ing'eni sechego meli ywa moro be Eh? Sum kapeta.
Ok eh? mano kende.
Nyieno sedonje koko enda ten. Ah, ma oniti wach machielo. Ah,